Tēnā koutou, ko Maika Te Amo tēnei te mihi atu nei, tēnā koutou. Ko tā te whitiata nei na he whakaatu i te huarahi mahi, te workflow nei, te huarahi mahi i whakarite i tētehi Google Doc hei tirohanga, hei rāweketanga mā te minenga. Nō reira, mahi tuatahi me whakarite ko te Google Doc. Nō reira, ka log in ahau, ka uru atu ahau ki roto ki taku kaute. E te tireta. Hei. Te urunga atu ki roto, ā, ka kite koe i ō īmēra me ō aha, nā, e, e, ko te mahi nāne me huaki tō Google Drive. Nā, e rua ngā āhuatanga e pā ana ki tērā, mehemea he whēnei te āhua o, o tō Gmail, arā, kei te taha nei, kei te taha o tō ingoa, ko tēnei tohu nei nā, Ko tō mahi he pāwhiri i tērā. Huakina, nā, ka puta mai te rārangi o ngā Google Apps ka, ka pāwhiri koe i te Drive, ka click koe i te Drive, nē? Ui! Nā, ka huakina mai tō Drive. Nā, i, ro, i runga i wetihi rorohiko, ā, he whēnei kē te āhua, i te taha o te ingoa karekau he aha i konei, ko te, ā, i waenganui i te ingoa me te pere, engari, kei runga, ko te rīpene pango. na ka kite koe i tō drive i reira ka pāwhiritia tērā. Uh, tērā, tērā, hoki atu au ki, ki tēneki nā. I te taha māui, ka kite koe i te pātene whero, create, na, ka pāwhiritia tērā, ka wātea koe ki te kōwhiri i tāu e pīrangi nei. Uh, he presentation rānei, spreadsheet rānei, form, drawing, he kōnae, Umm, ko tāku moa nāianei ko te document, ko tōna ritenga, ah, ko Microsoft Word engari, ah, ko tā Google kē. Nā, ka puta mai ko te āhua, ah, ka puta mai ko te document hou, te kōnae hou. Nā, ko tāku e whakaaro nei, ah, ka paku whakarite pea au ki tētahi, ah, upoko, umm, title, Pirangia kia āhua pārauri, pārauri pea taku title, ā taku poko. Kia ora. Hi. Uh, me te tehi tepu, te tehi kauwhata i roto, tūtohi, uh, kia toru ngā pou, kia whā Ngā pae, nā, ka puta ko, hea, momo tonu ingoa, umm, tau, ā, me te, tāku e pai ai, ha ha. Tērā, tērā, ā, pirangia kia paku rerekē te āhua o, o runga nei. Nā reira, table, table properties, cell background colour, Right, Parauri. Parauri, eh, ki te pirangi hoki au kia bold mai tērā, ā, kia mā ngā tuhinga o roto. Hi. Ka pai. Kua rite. Kei, kua rite taku doc, kei te pirangi au kia mahi wetihi atu tāngata i roto nei kia tuhi ai rātou i o rātou īngoa, tau, tā rātou e pai ai i roto nei. Nō reira, e tutuki ai tērā hiahia ōku, me share ahau i tēnei me rātou. Nā reira, pāwhiritia te share kei te taha katau nei, share, mehemea nō wīwī koe ko share. Um, ū, tērā tētehi mahi kāri oti i ahau, kāre au i hoatu te ingoa, ara, ki runga nei, uh, ki taku doc, nā reira ko te kia ora pea. Āe. Ka save ahau, ā, i tō neingoa kātahi ka haere ki te share, arā, share settings. Nā, i tēnei wā, um, e private ana tēnei. Nō reira, ko te hunga e rārangi mai nei, anake e wātea ana ki te titiro ki, ki tēnei uh, doc nei. Nā, kua hau anake i, i konei, nō reira, kei te noho mokemoke taku doc. kua hau te owner hoki. Nā, Nā runga i te mea ka raitomo iho ki ngā īmēra katoa o te hunga e pīrangi nei au kia tuhituhi i roto i taku doc nei, kei te change ahau i tēnei, ki te hunga e whai, e, e, e mea, kei a rātou te hononga, kei a rātou te link. Nā, kei Nā, mō nāianei, ka pā, pāwhiritia ana tēnei, nā, ka kite i raro iho nei, access. Anyone, no sign in, in required, engari ko tā rātou he titiro noa iho. Kāore rātou i te wātea, ā, ki te tuhituhi, ki te rāwekeweke, nā reira ka pāwhiri au i te can view, ka, ki te hoatu au i te can comment noa iho, Nei, ka wātea rātou ki te, ki te titiro ki ngā tuhinga, ā, me te tāpiri witihi, comments, i te taha anō iho. Kāore rātou e wātea ki te rāwekeweke i te puku o te, o te kōrero. Engari kei te pīrangi rātou, ā, kei te pīrangi au kia wātea rātou ki te, ā, ki te rāwekeweke i te puku, nō reira, can edit, tāku e pāwhiri nei. Kātahi ka save. Na, ināianei e kitea ana, ko wai a e whai wāhi ana, ko te hunga kei a rātou te hononga e wātea ana ki te rāwekeweke, ā, otirā, ahau hoki. Na, ki te pirangi, ā, ki te mōhio koe, ā, ki ngā īmēra o we, wētehi o ngā tāngata e pirangi nei koe kia whai wāhi ki roto ki te doc nei, ā, kāore koe i te pirangi kia wātea wētehi atu tāngata kē, Ā, me tohe koe i ngā īmēra i raro nei, nā, ka wātea tērā hunga, me tērā hunga anake. Hoi anō, ā, koinei tāku mō nāianei, hoatu au te done. Ka pai, kua oti, ā, taku document, kua rite taku document, ā, hei mahi mā mātau ko te hunga. Ā, i nāianei, kei te pīrangi au ki te hoatu i, i te, ā, document ki a rātau. Nā. Te pāwhiritanga o te o te share me te done ka tukuna he īmera ki tērā hunga mehemea kai a koe wā rātou īmera. Nā runga i te mea i pāwhiri au i te anyone who has the link, ne, te hunga e um, uh, kai ā rātou te hononga, kāre tae atu taua īmera ki a rātou. Nō reira, me hoatu au i te url ki a rātou. Inā kē te roa me te anuanu o tēnei url. Nā, e pai ana pea te copy, nē, haere ki te edit, me te copy i taua url kātahi ka paste-ngia ki roto ki tētehi īmēra ki a rātou. Pai noa iho tērā. Ko tētehi atu mahi e taea ana, nē, ko te whakarāpopoto i taua url. Nā reira, haere ana ahau ki tinyurl.com. Nā, koinei, ko te mahi a tēnei uh, pae tukutuku nei, he whakarāpopoto i ngā URL tino roa. Nā reira, ko te mahi ia, he paste ki roto nei, paste ki roto nei, Ui! te URL Tino raina ake te roa me te whakamataku o tēnei URL. He nui wetihi reta, he pū iti wetihi reta, he nama kai roto, wetihi tohu kē, to. Na, te peistanga atu o te URL ki roto ra, e rua ngā kōwhiringa ināianei. Ki te pirangi koe kia puta he tiny url, ā, kāore he aha ki a koe he pēhea te āhua o taua url. Nā, ka hua, ka pāwhiri koe ki konei, nā, ka riro mā tinyurl.com tō url e whakarite. Nā, ki te pirangi koe, ā, ki tētehi custom alias, arā, tinyurl.com, me tāu e pirangi nei muri iho nei, ā, Kawe pāwhiritia tērā, me tuhi ai koe he URL ki konei, ā, nō reira, he ataku, Maika kia ora. Āe, tērā, tērā. Kua pā, ā, pēhi au i te return button o taku keyboard nei. Nā, puta mai ana ko tēnei, arā, arā te URL o taku te, te whakarāpopototanga o taku document. Nā reira, ki te kape au i tēnei, ka tā te mahi pērā me te Command-C, Control-C rānei, uh, ki te kape, ka tae hoki te, te pāwhiri i tēnei, nā, copy to, to your clipboard, ki te huaki au tētehi uh, Pihanga hou, matapihi hou, na, hoatu au i tērā URL ki roto. Tōna tikanga, ka tae atu au ki taua document rā, ara, kua pai. Mm. Nā reira rā, e kare mā, koirā te hanganga mai o tētehi Google Doc hou, ā, te whakarite i ngā share settings e wātea ai wetihi, tētehi hunga kē ki te titiro atu ki roto, ki te rāwekeweke i roto, ā, me te whakarite mai i tētehi whakarāpopototanga mō tō, mō te URL roa anu anu o tō document. Nā reira rā, ko te tūmanako nei, ā, he paku āwhina tēnei i a koe, i a koutou, ā, tēnā koutou katoa.